my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di ogbonge nigerian female billionaire wey be folorunsho alakeja don come go blind and according to how we take hear di tori say di 73 years old businesswoman start to dey get di health issue afta wey be say she and her husband dey for inside plane as di plane wan come crash during wey be say dem dey travel na so her blood pressure come go high wey cause her eye she no come dey fit dey see again. dis bride papa don come dey warn im son-in-law wey be di groom wey marry im daughter as im come dey talk say im no believe o say na di wife na im go dey cook for am o say dat one na old traditional and na old school as im come dey talk for top dis video dey tell di groom say make im dey enter kitchen dey go dey cook for im wife o no matter what o as plenty nigerian men dey come dey complain dey provoke say if na dem na im dis man dey talk to like dis on their wedding day say dem go just cancel the marriage. Don't believe in what this our culture brings. That you, as the husband, you are the head of the family. When you come, you frown your face. That you are there as a father, and you be opening your hand. I have come to see. Look, where is my food? Who who told you that she has to cook for you? Nowhere. Nobody is at her own volition because she wants to make you happy, she wants to enter Al Jannah, and she is going extra mile. di former abia state govnor wey be senator orji zokalo don come dey tell president bola ahmed tinubu say make e officially recognise di late chief mko abiola as one of di past president of nigeria but plenty nigerians dey don come dey fire banana to dey give am say e no dey possible say because dem no swear am in o and he no even rule any day for inside nigeria say that one na yeye talk. di anambra state government don come charge ogbonge billionaire native doctor wey be akwa okoko under five kind charges dem as dem talk one na money ritual two na be say im dey do juju for hard drug dealers dem three be say im dey do charm for kidnappers dem and also armed robbers dem four be say im dey do juju for yahoo boys dem and five He's saying they do money rituals there for other people there for inside Anambra and outside Anambra State. As they come, they talk, say they get plan to scatter in hotel and also in house and also to seize all in cars. The magistrate court wey dey for inside Yaba area for Lagos State on Tuesday, February 25, 2025 for don come throway and also to free The ogbonge Nigerian singer wey be Abdulaziz Fashola aka Naira Marley and also Samson Balogu Eletu aka Sam Larry and also Owodunmi Ibrahim aka Prime Boy for on top the Nigerian singer wey be Ileroluwa Aloba wey be Mohbad Kpufin case. The wife of this man wey her name be Mrs. Umi Lukman don come out to come confess say tutu say she chook her husband wey be Mr. Lukman Hussaini 36 years old for chest wey make the man People find this gbege happen for inside Tasha Tabo district for Tafawa Balewa local government area of Bauchi state. She say because the husband dey get plan to settle with im former wife. Ogbonge Nigerian singer wey be Dumodu Black e don come escape Ufin after when he get ogbonge accident as dem come rush am take go hospital where he dey collect treatment as plenty of im fans dem come dey pray for am say make im well sharparly sharparly. di edo state immigration agency wey be edma don come dey arrest okpo miliki gezem wey be di hope of a common man say because dem no want to see okpo miliki gezem again for inside edo state. I never go back since morning. I never go back since ogbonge fire don come burn shops dem for inside ladipo international market as goods wey worth millions of naira come burn fire but we never really know wetin cause dis ogbonge fire as at when we take dey yarn dis tori. Mr. Ekachai Teranat and the wife wey be Lakasana wey dey hold the Guinness World Record for inside 2013 as the longest kiss and the kiss for 58 hours 35 minutes. The husband and wife dey don come break up for inside their marriage. This Nigerian man don come raise alarm after when he see this ogbonge truck wey carry container for the back and the container no come balance well as he come dey complain dey talk o.

afta wey kasala come happun between senator natasha akpoti-uduaghan wit di senate president wey be godswill akpabio for inside di senate plenary senator natasha akpoti don come charge di senate president wey be godswill akpabio wit n100.3 billion naira. dis lady for top dis video don come dey tell di husband wey dey tell am say make him go do dna test for dia pikin as di woman come dey provoke am say she go do dis dna test and di result

privilege of green card and e go cost reach about five million dollar say this one na say e go help to bring people wey say dem get money to come inside america to come do ogbonge business for inside their country. we're going to be selling uh, a gold card you have a green card this is a gold card we're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus